A dyma ni, cymal ola ein taith ni, cymal saith rhwng Cricieth a Phorth Madog, a mae'n fore bendigedig yma uh, yng Nghricieth wrth i ni anelu am Borth Madog. Gyda llaw, os ydych chi'n teimlo'n gry cyn dechrau'r daith, o flaen y neuadd goffa, Yng Nghricieth mae carreg orchest cam. Carreg cam oherwydd mi oedd pobl ers talwm yn camu ar y garreg i fynd ar gefn i ceffyla. A phan oedd na ffeiriau yng Nghricieth a phawb yn dod ynghyd o'r ardal amaethyddol gyfagos, mi oedd y gweision fferm yn ceisio codi'r garreg yma, carreg 170 cilogram i ddangos i Gorchest, dangos i hunan, carreg Gorchest, cam i weld pwy oedd yn ddigon cry i'w chodi, a mae'r cystadlu yn parhau hyd heddiw. Mae pobl yn dal i geisio codi um, carreg Gorchest cam. Felly, ie, os da chi'n teimlo'n gry, mi allwch chi wneud hynny. A, a, a mi fyddwn ni'n amlwg yn mynd i chodi hi. Ond um, dwi'n dwi gorfod cerdded yn gwmni i chi, felly sgen i ddim amser. Ffwrdd â ni! Wrth i chi adael Cricieth, mae'r llwybr yn mynd ochr yn ochr ar um, linell reilffordd unwaith eto fel, fel gwelwch chi. Um, ac oddi ar y llwybr yn fan hyn, mae yna lwybr arall. Welwch chi'r giat uh, fochyn yn fanna. Petai chi yn mynd Trwy'r giât fochyn i fyny'r llwybr mi fyddwch chi yn cyrraedd Ystumllyn, un o dai crand hanesyddol yr ardal, ac yn fan hyn y daeth John Ystumllyn yn arddwr medrus, wedi'i gludo yma gan y teulu Wyn fel rhan o'r farchnad afiach mewn caeth wasiaeth. siŵr o fod, a, a, a dos na ddim sicrwydd o le daeth John yn union, gorllewin Affrica yn fwyaf tebygol. Ond ie, yeah, mi ddoth yma'n rhan o'r gymuned siarad Cymraeg, Saesneg, um, a y person du cynta i gael ei gofnodi'n fanwl uh, yng Ngogledd Cymru. Mi fuodd o farw yn 1786 Ac yn 2021, mi gafodd 'na Rosyn i enwi ar ei ôl o Rhosyn John Ystumllyn yn goffa am ei fywyd a'i allu garddwriaethol. I'r gogledd o fan hyn, ddim yn rhy bell, mae Hendre Gadredd. Ac yn Hendre Gadredd, mewn wardrob, yn 1910 y daethpwyd o hyd i law ysgrif Hendreg adref, un o'r pethau pwysica erioed i gael ei ddarganfod yn y Gymraeg. Law yn llaw â Llyfr Goch Hergest, dyma'n prif ffynhonnell ni am waith beirdd y Tywysogion. Ar ben hynny, mae yna le i gredu fod yna ddarn o waith yn llawysgrif Hendreg adref, yn llawysgrifen y dyn ei hun, y bardd mawr, Dafydd ap Gwilym. Rwan, sut y daeth y llawysgrif i fod mewn wardrob yn Hendre Gadredd, wel mae honna'n stori arall. Ond dwi'n falch o ddeud fod y llawysgrif bellach yn ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol ers bron i ganrif, a dwi 'di cael y fraint o fodio y llyfryn sobor a bwysig yma ddaeth i'r fei ddim ymhell iawn o fan hyn. Graig Ddu. Mi ddewch chi o amgylch graig ddu a chyrraedd traeth graig ddu neu traeth morfa bychan. Wel, gwelwch chi, mae yna geir yn cael bod yma, un o'r traethau tywod hira yng ngogledd Cymru. A mi welwch chi, i lawr yr arfordir yn fan hyn, y llwybr, mae rhywun wedi i droedio. Ond ie, un o'r traethau tywod hira yng Ngogledd Cymru ydy'r rhan nesaf ar y cymal yma. Ymlaen at Ynys Cyngar reit yn y pen draw ac Aber Afon Glaslyn. Ynys Cyngar ddim yn ynys bellach twyni tywod wedi chlymu i'r tir mawr. Ond dyma ni draeth hyfryd i'w droedio am y munudau nesaf. Mi welwch chi y cob yn fanna, wal y cob. Cyn 1811 doedd tref Porthmadog, neu'r tir sych mae'n sefyll arno, doedd o ddim yn bodoli, ond y Cymro William Maddox yn etifeddu tir o gwmpas y traeth mawr ac aber afon Glaslyn ac yn adeiladu'r morglawdd neu'r cob yna ar draws um, yr aber. A mi oedd o'n rhan o'r cynllun hwnnw y gwnes i sôn amdano i gysylltu Porthi'n Llaen ac Iwerddon. Ddigwyddodd hynny ddim, ond mi nath o greu harbwr yn Ynys Tywyn ac enwi'r lle ar ôl ei hun, Port Madoc. Erbyn 1861, 3,000 o bobl yn byw yn y dre newydd, o lle'r oedd llechi Ffestiniog yn cyrraedd ar drenau i llwytho ar longau a'u hanfon ar draws y byd. Gwywo wnaeth y galw am lechi ymwelwyr, nid llechi sy'n cael eu tynnu i Borthmadog ymhellach, ac yn 1974 mae'r dre'n mabwysiadu yr enw Cymraeg, Porth Madog. Ac yn y cefndir, mi welwch chi Moelwyn Mawr, Moelwyn Bach, a di'r cnicht ddim i weld neu... Ydy, na fo'r cnicht yn y fan. Pentref a chyfryd Borth y Gest ydy fan hyn, a cyn adeiladu'r cob ym Mhorth Madog, fan hyn oedd cychwyn y daith beryglus i groesi'r traeth mawr, aber yr afon Glaslyn ac aber yr afon Ddwyryd, y traeth mawr, croesi y daith beryglus o fan hyn i gyrraedd yr ochr draw a chyrraedd Harlech. Yn 1841, dim ond ugain o bobl oedd yn byw yma. Erbyn 1871, 30 mlynedd yn ddiweddarach, mi oedd 'na 371 o bobl yn byw yma oherwydd y ffrwydriad yn y galw am longa i gludo llechi Ffestiniog ar draws y byd. Y ffrwydriad yna'n golygu fod 'na bedair iard adeiladu llonga a chychod yn fan hyn, ac o ganlyniad, mi ffrwydrodd y boblogaeth. A dyma ni, Porthmadog. Yr haul ar aber afon Glaslyn diwedd yn taith ni. A mi oedd adeiladu llonga yn bwysig yma hefyd. Sawl un o'r ardal sydd wedi mynd i bedwar ban byd. o'r fan hyn. Adeiladu llonga adeiladwyr y fan hyn yn creu math newydd o long gyflym, y sgwner tri mast yn cael ei chreu yn fan hyn ym Mhorth Madog. Y gestiana oedd y llong ola i gael ei hadeiladu yma yn 1913, flwyddyn wedi'r Titanic, mis suddodd, ar ei thaith gyntaf fel y Titanic ar draws yr Iwerydd, y Gestiana yn suddo, ond mi gyrhaeddodd y criw i gyd y lan yn ddiogel yn Nova Scotia, Canada. A dyna ni, y daith wedi dod i ben ym Mhorth Madog. Da ni wedi crwydro llun ac efionydd o glogwyni gwenithfaen mawr, caled, uchel, dramatig i draethau, tywodlyd, melyn, meddal. Mae'r amrywiaeth ym Mhenrhyn Llŷn ac Eifionydd uh, yn syfrdanol a da ni'n lwcus fod ganddon ni lwybr arfordir Cymru i weld y cyfan. Dwi am ddiolch i wefan Treftadaeth Eryri, mae yna fynydd o wybodaeth ar y wefan, dwi wedi ddefnyddio History Points, os gewch chi gyfle, ewch i lawrlwytho app History Points, ond dwi am ddiolch yn arbennig i'r hanesydd lleol Elfed Griffith, Mae Elfed wedi gwneud môr o waith yn yr ardal yma a'i lyfr Ar Hyd Ben Rallt yn enwedig yn ffynhonnell sobor o bwysig. Dyna i chi rai o'r llefydd dwi wedi ddefnyddio um, a, a fel dwi'n deud, y gobaith ydy annog pobl i fynd i fusnesu, i grwydro ac i weld rhai o'r llefydd yma dwi wedi cyfeirio atyn nhw, rhai o'r hanesion, y chwedlau a'r ffeithiau sydd ynghlwm â'r llefydd yma. Ewch i grwydro, ewch i fusnesu, ewch i weld llun ac eifionydd ar hyd ei glannau. mae'n daith werth ei gwneud.